X'qed jinħema minn wara l-kwinti fl-istudios ta' Spazju Kreattiv? Liema artisti se jwasslulna xogħol ġdid fil-kalendarju kulturali li ġej? Fir-rokna li jmiss se nwasslulkom intervista ma' Daniel Azzopardi, id-Direttur Artistiku ta' Spazju Kreattiv, dwar l-attivitajiet u l-proġetti li qed jitħejjew.

Għadna kif ftaħna ftit tal-ġimgħat ilu minn proġett li niċċelebraw ta' bilħaq dan l-anniversarju minn Pierre Portelli. U dan il-proġett nixtieq insemmih għax jagħti dinamika għal dak li ħa nkunu mexjin 'l quddiem. Jiġifieri għandna l-esibizzjoni interattiva ġewwa l-Kavallier ta' San Ġakbu, imma fis-sitwazzjoni li qed naħdmu fiha wkoll, Nedejna pjattaforma online b'websajt ġdida fejn din l-esibizzjoni, per eżempju, hemm tour virtwali online fejn in-nies mhux biss ħa jkunu qed jesperjenzaw l-esibizzjoni hawnhekk, imma wkoll jistgħu jidħlu fuq is-sit elettroniku u jesperjenzaw dan il-proġett b'mod virtwali u diġitali. Allura tabilħaqq dawn l-erba' mitt avveniment ħa jkun hemm varjetà sħiħa għall-komunitajiet differenti. Għandna ovvjament iċ-ċinema li bqa' element importanti ħafna f'dak li qed nagħmlu. Għandna l-esibizzjonijiet varjati minn artisti stabbiliti imma anke emerġenti, kollaborazzjonijiet sħaħ anke ma' komunitajiet differenti. Ħa jkollna wkoll it-teatru li ħa jkun qed jittratta suġġetti topiċi ħafna. Għandna wkoll l-Artist in Residency Programme fejn ħa jkollna tabilħaqq sitt artisti internazzjonali minn seba' pajjiżi differenti li ħa jkunu qed jiġu Malta għal numru ta' ġimgħat. biex jikkollaboraw magħna imma mhux biss, ħa jkunu qed imorru f'villaġġi differenti u joħolqu xogħlijiet ġodda magħna għax-xhur li ġejjin. Jien ovvjament kont involut qabel bħala manager tal-programm, ġifieri diġà kelli l-benefiċċji li kelli idea ċara ta' x'kien qed jinħema hawnhekk qabel, imma li għamilt bil-viżjoni l-ġdida li qed inwassal li hija l-qalba tal-kreattività, għamilt tliet punti li huma ċari li, Pruvajt intejjeb u naħseb li tejjibna ħafna l-prodott li ħa tinwasslu f'dawn ix-xhur li ġejjin. Waħda hija l-eċċellenza artistika, jiġifieri ħdimt ħafna mal-artisti u mat-tim tiegħi biex intejbu l-kwalità, nattendi x-xogħlijiet, inkun involut f'diskussjonijiet b'mod dirett mal-artisti, kemm dawk stabbiliti kif ukoll emerġenti biex nagħtuhom l-għodda biex itejbu x-xogħol tagħhom, li naħdmu iktar bis-sħiħ ma' gruppi u komunitajiet differenti b'mod strateġiku biex tabilħaqq ikollna parteċipazzjoni iktar diretta. imma wkoll li fl-aħħar mill-aħħar ħa noħolqu repertorju ta' xogħol li mhux biss ħa jiġi ppreżentat hawnhekk, imma mbagħad jekk Alla jrid nippreżentawh barra minn xtutna wkoll. L-idea hi ovvjament li dejjem nkomplu ntejbu l-prodott, ġifieri l-ispazju kreattiv ikun tassew katalist tal-arti kontemporanja, ġifieri l-pjan tagħna għal dawn it-tliet snin li ġejjin huwa mhux biss li ntejbu l-organizzazzjoni tagħna u l-prassi ta' kif naħdmu, imma li l-artisti jħarsu lejna bħala referenza biex jikkollaboraw magħna, iġibu nies oħra biex jikkollaboraw magħna u jkollna ċentru fejn ikun punt ta' skambju u nkontri fejn imbagħad tabilħaqq ikun hemm ideat li jinħmew li jkunu tassew eċitanti.